gochia omo MCA 2022 korwa ase eward ya Kitutu Central. Basi bono ntaranyara koba enko barenta abare bakorurwana nekerogo ekeiga bare iga iga ase Mabogani Order Mark Guesthouse nte tonyare koba tokonyora ekemanyerero rasimi National Anthem eye kworokera ring'a chinkwana tobwate ne chinkwana chiomokenya chinkwana chi'omogusi. Ekero koraria ase ensemo ya kabere bakonya kwearigania bono, tiga nyare koba nkobarenta baria bakoruanera ekerogo eke iga ekero nkogoatora erieta, nigo okonyara koba kogotenena mokoakera omorai chinkobi ase enchera y'obotoereru ekero togokora introduction ase ogochaka.

Ee, mwaka chingobi chingiya. Ee, ntobwate omoraai ase reta Eric, omorwa Isaya, okorwa nde ekeruga egeka, ekeruga ekega ki'obo-MC ase ward ya Kitutu Central goetera ase ekiama kia UDA. Ntore iga aa nomoraai ase reta Josiah Nyaata nere okorwana na ekerogo eki'obwemusi ekitutu sentro goetera ase ekiama kia UPA. Ntore n'omoragia ase Rita Samuel Nyamari nere iga akorwana na ekerogo eke goetera ase ekiama gia PPOK. Naboigo ntore ase bono oyio ore omoMCA bwe ward eye iga naende origeti gochorwa ase eria kabere iga akorokwa ng'a nere Duke Nyarang'o iga akorwanda goetera ase ekiama kia ODM. Asante. Basi bono ngete korwa aria ase ensemo ya kabere, twabere stand by tonyore national anthem erinde tosoe ase chinkwana echi amasemo. Ekero tokonyora enational anthem igo togotenena ase eng'encho amasikani.

Asante. Rasmi kabisa basi bono mwanche obotegera ring'a chinkwana chioko renta bari bakorora ekero kio bwa MC ase ward ya Kitutu Central ase constituency ya Kitutu Chacha South county ya Kisii chiachakire bene na bono abare ainte tokonyara koba nkobaa ribaga ase andake edeka eyemo iga ne chideka ne chisekoda emerongo etato kera oyomo Gotoa nko ase nini omogano ng'a aye ning'o? Ekero kwemanyekani buya ase omwaki ekora korwa ase wode ya Kitutu Central, naboigo omwaki ekora korwa ase ecounty ya Kisii. Ande ake ekero togochaka amo nere Mweshimiwa Richard Machuka, onyare koba ase edeka emo ne chideka emerongo ne chisekondi emerongo etato, tomanye ng'a Richard nere ng'o.

Nsomete St Joseph's Nyabururu, ngaenda Kisii High School, Mount Kenya University, mbwate Masters in Strategic Management.
Inche rende amasomo nobwate abanto mbabase koba ng'a tori namasomo.
Thank you. Alright. Yes.
Ok, sawa sawa. Sante sana morayi. Endagaka ekero ngocha ase Mweshimiwa Eric omorwa Isaya, tomanye ingo ng'a omorwa oyo Isaya nere ng'o?
Mbuya mono. Aa abanto baito ba Kitutu Central Ward na abagusii bonsi pi ase more, nkobakwania mbuya more. Ase amarieta na Eric Omurwa, Eric Omurwa nigo are oyo Isaya enka yane niteresi. Aa ria stage ase akorokwa ng'a stage miwa. aa naso nasomire ase ward ya Kitutu Central gese naiboretwe ngasoma Chogo Primary ngacha ngakorera esukuru yare korokwo ng'a Our Lady Victory Nyambera. Mbuya mono. Asante.
Ekero ngocha ase omoraia ase rieta Josiah Nyaata, boigo okorwara ekero kegotera ase ekiama kia UPA. Totebie nganda ake Josiah ning'o? Eh, mbuya mono. Koira ribaga eri.

noo nakoorete korwa, ee, naende ninyomete, mbwate nabana batato, naende mbwate obisiaria etaoni ya bosongo, noo ngokorera ebiasara biane bi'oboagensi, ngocha ande naire abanto chinse chiria chi'isiko, ee, ninche inde omoagenti bono gosonga aa. Okay. Asante. Alright. Asante.
Ekero ngocha ase omoraia Senator Samuel Nyamari,

Iga gese bono tore noseito nyabururu iga, nong'iboira as'omo St. Joseph, ngakora nsomerete amang'ana y'ebiashara. Inche nomwana bodaboda emiaka emenge nkarwa bodaboda ngasoa taxi, narenge bwotangia assistant manager, bono rende tokobasaba chikura as'obwororo, ekiara seito eye inche nayemenyire ninyemanyete, banto baminto tokobasaba motobwatesie alama yane netochi. Asanti. Alright.
Tengicha ase Mweshimiwa Duke Nyarang'o, ase efaida y'omotegereri ase obotuko bwa rero momanye ngong'a aye ning'o.
Abategereri baminto tiga mbakwanie mbuya more. Amarieta nigo nkorokwa Duke Samuel Nyarang'o.

Nigo nchorire buna omwMCA o Kitutu Central Ward korwa ase eparty ya ODM ase ase Kitutu Central Ward eyio ebwate chikura chinyinge ase Kisii County nonya nogochorwa kwane inachoritwe amo nechikura chinyinge sana ase ase baria bachoritwe ase Kisii County. Chinyinge echio nire nga, 4539. Okay, sante. Naende bono iga nigo onde ememba ya ODM, ee earama yane neri itunda, inche mbate eticket ya ODM. Okay, saba saba. Ekero togosoa ase ribori ya ritang'ani ase mwensi naende ngochaka amo naye Omweshimiwa Ariuki buna obwatete emicrophone igo, inki gekogera origetie naende omoake ekura korwa ase eward ya Kitutu Central? Gokoa ribaga kogenderera ase oborai. Nki eke otigaretie otarakora?
Mbuya mono, mbuya mono, oyominto Nyachae, ase risoa riria kwaboriri ng'a inki ge inki ande ntigareti magega gekogera nkoenda ande gochi koboria ekerogo eria kabere. Ee, Nyachae. nomanyete oboraai ng'aki bore. Oboraai ekero gwachakire, step gwachakeire, tori gokora binto rimo, tokonyara gokora rinto rimo. Esere serikari ya Kenya tobwate, ebinto ebi bikogenderera gocha in intervals gocha gocha. Iga ebinto bitigarete nabio ntagete nkore, kiarambire oo biroche kaine. Ebi bitigarete mbire biebi ekiagera omoaki ekore korwa ase ewodi ya Kitutu Central nategerete tatakomanya ng'a mbire biebi. Noriango, ebi bitigarete mbire bibi otaete gochia gokora erinde origetie oakerwe ekorana ende ase entunda ya kabere.
Egento egetang'ani twabeire tokorwana ase eyio ng'aki togokora abanto baito babe empowered, mono mono mono abang'ina, evijana. employment yaito rende tokorwana ng'a Kisii county tiga tore chifactory tobeke abanto baito ororo erinde ebijana biaito basomete bare isiko bare abange batagete banyore chigasi naki togokora toigure chifactory chinyinge I am praying ngosaba buna bono iga egavana egocha narigereire emanifesto yaye oyio ore Simba Arati ndire omaene ebinto ebi bionsi nachi kobikora tobwaterane buna inche omwa MCA bw'eward ekero nasoire ororo riria kabere erinde abamura baito banyore chigasi. Mono mono mono, ebinto binde like chipaara, naro nabo nachia aro ore chionsi kogenda, ngotebi ng'a paara gete niyo etagete ekoru, paara gete niyo etagete ekoru, ase chiria natigerete nchera. Ngiye koegera omwaki ekura korwa ase ewodi ya Kitutu Central akoe ribaga ria kabere ekiagera nakoe emiaka etano, rita ebi nabwo kware kobikora bionsi. Ee, twabeire tokorera egento egetang'ani, chiward, kire, chiward chionsi Kenya engima, tonyore egento tokoroka ng'a Ward Development Fund, whereby okogenda ekenyoro gete kiarue amahitaji abo, ekero kiarure mwaikaransa ne board ye ward mwamanya gotekeleza. Bono ebinto bionsi otogokora a close otabwati mopangirio ore omuya ekiara ebire a close. Onye ne paara egosabwa, yasabwa eward yane nere akayosabwa eward eria. Abanto aba iga mbatagete amache, mache tarasabwa, igo torabakorera.
Okay. Eh, igo ogoteba ng'a ase entunda eye entang'ani, eh, ase eng'encho World Development Fund etarengeo naki otakorerete ebinto ebio? Ebinto ninkorete, tari ng'a tinkoreti ebinto ninkorete. Mbori ng'aki mbinto ki nkorete. Nkotebia ebinto nkorete. Okay. Gete riboria eri nari naborie lakini bono ase eng'encho nkai koirana tore baadaye maybe nonyore ribaga riokoiraneria ase eng'encho oyo ogo ogoaka ekura korwa Kitutu Central iga atagete koigwa ng'a nakoete ribaga. Naki kwaritomegete, erinde naende nkoe egeta ria kabere. Nkoratora ase ore omweshimiwa. Tiga togende ase omweshimiwa Eric omorua. Ndake ong'ere omweshimiwa Eric omorua. Naende nkore nore ase inde. Yes. Naye gokwana biria nakorire. Nkore natore. Nkore natore omweshimiwa ase ore. Togende ase omweshimiwa Eric omorua. Noe omoikaransete abwo na omogambi. Timanyeti enki egokora ekero otagete koira ekero geki kiaye. Na atarakore ebinto buya gose nki ekegekogera otagete mwaki okorakorwa Kitui Central. Amoake isiko akoe ribaga erio. Mbuya mbuya mono sana ase endugu yane aah ase ward ya kitutu central inche Eric omurwa noo nakinera nabatebia seito niteresi aah egento gekogera bono iga nkoboria ekerogo eke kiobo mca bwa kitutu central number one amache banto baito mbabwati mache amache are amaya bakonywa chinsoko chionsi pi otare bono iga echisaregete chionsi pi Amaache taiyo amaya abakomia, amaache amaya agocha amix naria amabe kwanyora naro abanto bakobucha. Number two, chipaara chia Kitutu Central chionsi pi, ochakere seito iteresi, oche mwamogesa, oche nyanchwa, mpaka oende ase akorokwa ng'a Riogaru, paara nchiyo. Enaenda Riogaru moisonde nonya nase egari, egari eyakwamete, ekero twarenge erari. Igo chipaarane nchikorigereria. Chipasari, abana baito chipasari mbari konyora. Abana bare abataka pi ebagwenerete konyora chipasari mbari koegwa. Kwanyora abanto bakoegwa chipasari na abanto benyarete, abana baria abataka mbari konyora pasari. Egento kende kia gatato, abasae baito. Oite Kitutu Central yonsi engima etobwate ase abasae bagotenena korwa mambia mpaka mogoroba, bono iga bachire as far as korokwo ng'a Jobless Corner. Kitutu centre engima, ochake Saito oende Gitare, oende Egesa, oche Mwamogesa, oende Nyanchwa igoro mpaka town gatima aa, ogokonyora ase ako ng'a jobless corner. Abasae bateneine korwa mambia, batabwati egasi bagokora mpaka mogoroba. Ase abang'ina baito, aa. Abang'ina baito mbabwate ebiombe, lakini obe oria abang'ina baito ebiombe ebi korwa January baka December inki kiabakonyire? Omong'ina akogotai ng'a ekeombe kiane egento genkonyete, nkonyora nde akabesa korwa ororo, nakanere omwana eschool fees. Gokomoboria goetania eschool fees, kwamoakanire eschool fees okorora esukuru, ekeombe eke inwe kiamorikire egasi? Kwanyora ng'a ekeombe keria nkerarika omwana oria gasi, omwana oria okorora esukuru oirana kobera nomong'ina isikari. Igo. Egento kende kia gatato, education, moso ECD classes. Ntobwati in Kitutu Central etobwate esukuru eyemo yokekorokwu ng'a Nyankongo. Abalimu ba ECD mbarikiri permanent, ebarikire chikonda bonsi pi. Igo ebi nabio ebinto bikogera nkorigia oborabwo bwa Kitutu Central nkonye abanto baito. Alright, kero ngochia asore omorai Samuel.

Kitutu Central nseito ase tore twensi. Ase tobwente korosia ase abanto bagoisaneka ng'a naye kore seito nkore. Lakini kwanyora ng'a still Kitutu Central abanto mbare ororo etaoni ekero igoika ng'a babwa bachorete abanto bakobarwanerera lakini kwanyora abanto aba bagoserigwa okage mpaka ekero baakanete chibango. na erio nomogambi nare bakerete chikura kwamana kweboria ng'a amaene obo nobomaene. Ogokora gwacha Kitutu Central nche nakorire boda boda nimanyete abamura baria ba boda boda ocheki igo barabange etown yaito koreng'ana abamura baria koreng'a amasikani nibabwente koegwa ekiagera boda boda yarikire abanto ngokwana tore nkoa tore abanto egasi Ekayia ogocha korusibwa abanto egasi eria erororo koyeroche koba bosa. Oyomo oito iga ateba ng'a ntobwate jobless corner, obwo nobomaene. So already ntobwate jobless corner na aba ba boda boda nabo togoseri korwa ecounty. So igo okonyora ng'a etogokwana ekeo twakora ekeao. Etafauti na na na chinde na abande kuringana nainche, inche naberire eground na ochekie. Nonya nekero togocha etaoni ekiara omonto omerire etaoni mono namanyete naki tochandegete, nomaete ng'a chisigwa echi naki chiborete. Nateebie abanto baminto iga, Goakera omonto ekura, oyio buna inche Samweli ntaete ekura yabo, goika etoke mbamanyete buya, ekiagera ocheki nonya nomogambi Diuki oro obo niga. Stiri ngokwana are chibaara chiria atebete riria. Ocheke ngokwana bare chibasari chiri chiakwanetwe. Egento keratokonye ne involvement ya abanto baito. Ngochorwa ngende onye na abanyagitari toikaranse nabarabwo. Torosie sector ya obonyagitari tore amo. Ogocha onye na abanto ba boda boda baminto ime ogoikaransa. Oborai ebe ekero ogochorwa buna omorai igo okwenyora ng'a goika otang'anere abanto abamino. Kende ekeyio kegosinya kore na abanto bamino. Asante.
Ekero ngochia asore omoraai Richard, tiga kwegera omwaki ekura korokwa itutu centre akwae ekura yaye omotienyi oyo otore bosio.
Asanti. Ekiama kia Nen Kenya National Congress are ama ne Kebunguo nase eparloti pepa nchibagete namba eyemo egekarorekana buna chisokoro chia Rampimire ake. Totigane nayio egento egetang'ani kabisa gekogera ntagete koboria obo mca obo. noko nokoba intwe buna Kitutu Central Ward, egento keria toretogeri buna bono abanto korwa Esikimu nabo bagoteba mbabwate echae, abanto korwa Thabaka nabo bagoteba mbabwate ekware, intwe the natural resource yaito e human beings mwanyabanto, mwanyabanto nabwo abantaete korwanera namba eyemo. abana bagende chisukuru, nigo ntagete ko improve performance ya primary schools, naende tari ng'a ngokwana ng'a ntagete kogenda ko improve, enchera ngochia gokora neye, momochani monchore, number one, kera esukuru, public primary school, echi chiaito chire ase eward, mpaka mbe eboard member. Esababu enene ekogera nkobe eboard member, kusudi ekero abaibori bakorangerigwa, emechando ero oreme ne chisukuru chiaito, baibori mbari gocha.

Ee, esukuru egokora buya kwanyea award. Intwe bono buna tore iga tokoira abana esukuru, twatuguta, twagenda, twacha kominana barabwo. That is one thing. I want to improve education, sababu intwe amasomo, amasomo nere eke oboremi bwaito, amasomo nere ekware yaito. Egento kende gia kabere, ntobwate emechando ya succession ya amaremo. Omonto nabo agakora succession okora up to ten, fifty, mpaka okwererani. Inse koira obogambi obo, ntagete kotwara omo advocate bwe ward yaito, ogo deal na amang'ana a succession, Oka, ekero kwaa maybe gose na oboremo otaete koni because onye tinkoni tore amaremo because those are investors buna tore abanyabiasara tota onye togochaka abanto aba bagorete omoremo bache seita onde tari tochi gokora nere ebiasara igo ngotwarana na omo advocate permanently ngo ogoakanerwe na eward. ogokora amang'ana a succession ase abanto baito. Egento kia gatato, abanto ba. Timeti, omoadvocate ogocha komoakana korwa o kegancha ki ase eng'encho ase richiko, ntobwati kegancha buna ekio. Omo, omo, omogambi otogochi koria omosara 360,000, buna omo MCA. Inse korusia 60,000 chia ogokora succession chioka tingochi getongo, because nonya mono nigo nkorosia inde obwana boke. Okay. It will come from my pocket. Ebesa eye ngochi koria omosara, etokobagana na abanto baito be ward. Nintekana na 150, 150 ekore egasi, nabo tokonya gosuka gochia Motu. Another thing abanto baito ba boda boda nao inche nabo nkoba nomwana boda boda because naye nao ninvesteti ase eward eye ngagachete chinyomba chiane abanto bamenyete ororo bakoburwa na abanto ba boda boda iga abanto ba boda boda buna mokondigereria iga buna mwabogoria omonto onye ogoakana seventy bob manya richard onye atainvesteti eward eye anga.

Inki okere omwaki ekura korwa ase eward ya Kitutu Central agwakire ekura ase obochori obo bore bosio? Eh, mbuya mono. Inche nkobori korwa ase echiama ya UPA, alama ya UPA nigo ere epigipigi gose emotorbike. Egento gekogera nachire abaaki ekura ba Kitutu Central bang'e ekerogo eke, Ase eng'encho nakorire research nanyorire ng'a Kitutu Central employment vijana biaito mbibwati naende ekero okorigereria county gasi teiyo eyerogo ere enke enke so employment nero ngochi gotang'ana gotako as number one. ngochia ko encourage ebijana biaito ebire biakorire form four bia dropiri tori gichinchera ase eng'encho inche nomo agent nkoira abanto gochia chikambani Qatar ntransport labour abamura baito bagende isiko bakore emeremo banyore chibesa mbana koragaya nkaga naende immediately buna ngosoa ase ekerogo ngochia go create egento gekorokwa edata.

so goika mba process eri bagende erinde barosie chibesa isiko chibesa nchiro Okay. ee kiagera gasi teiyo aa ase ecounty ecounty amabaga ekorwa okonyora are abere atato so that's why nagotaki ngochi kobwata gotwara edata ya abanto buna basome tari gocha gocha ase ecounty ebijana biaito so number two I will tackle egento gekorokwa ng'a empowerment ng'a embawe. Empowerment eye ngochia gochaka na abafanyi biashara, abafanyi biashara baito mbabwatie fund bagokorera ebiashara, abanto abange nakora research bairanire nka okoba mbabwatie besa so buna ngosoa I will create a fund ekero na creatirie fund mbae at a smaller percentage ya five percent abanto babogorie soft loans chikorokwa ng'a revolving abang'ina baigore ebiasara ase ebiombe. na abamura bakore ebiasara ase etaoni yaito barose chibesa. Okay.
Eh, another thing, eh, inche buna bono omo mca nimbwate abanto aba ba boda boda abamura mbare aba bono batagete bachie gochaka batanyare korikwa, batanyare gokora biasara, Nabo tokoba tokobabekera chibesa ase like now ntobwate gento gekorwa ng'a seed of hope giacha iga agokobeka 15,000 kwagwa epigipigi kwagendia omwaka omogima gogoaka na chibesa chinke chinke epigipigi eria yagotigarera I think nse kera omwaka nse kobekera abamura 200,000 ase seed of hope I will be helping 13 boys gose 13 guys kera omonto atware epigipigi yaye erinde torusie abamura nka. bachake korwa ase chibesa. Alright alright.
Another thing ase empowerment nakora research ase ward nkanyora ng'a abamura baito nonya mbaria batagete babwate talent for example ya football ntobwati ase barakorere nonya namasoesi ya omopira ekiagera nanyore ebitii ebinge bagoakana so we will work on that tobanyorere ase abamura barakorere etalent.

Like a polytechnic, abana baito nonye nabaiseke bagenda aria basone chisweta, toreta aria nonye ba train nonye welding erinde to create jobs. Asante sana omorai.
Sawa sana. Totarasuka gochia ase ensemo ende intwe tokoa ribaga omweshimiwa Duke ribaga riokoiraneria ase engencho bonsi buna bakwanire aa ndoche ng'a igo bakwaboirie abwo chinkoba chiemeremo ebagoteba ng'a para nchiyo Ebetmaachi taiyo, e Rehabilitation Centre eyio buna batebire okora ng'a tekonya etimbu ya barosi kende king'ao, ande ake ribaga oiranererie amang'ana aya y'emeremo ngwakora gose eyagosinya. Mbuya mono oyo Omitonyachae nategereire amaoni y'abaanto abaishimiwa abaminto, ee, like oyominto onyaata omoshimiwa, Yatebire ng'a nache ariike abana baito abatome gochia chinsemo chia Qatar, buna agenderete gokora. He doesn't require koba omwMCA amanye koira, already nagenderete, tiga aenderere koira abana abwo. Eh, oyominto eh, Richard, Omweshimiwa Richard, nere oteba ng'a atagete koba ase eboard ye chisukuru, ribaga ndire ororo, Okay. tari okoba omwMCA, omanye koba ase eboard. Nabo naigwa inche nate- nategerete amaoni bako. Alright.
Ntagete otomeke chidakika obwate ibere gokwanera ng'a emeremo gwakora nere riikari abatebe ng'a amache tikwarosete riika riogosingerera ebire bare gokwana. Mbuya mono, mbuya mono.
Ng'achire nkwane ebinto baboria bikorire ase Kisii County ase omwaka otokau chipara isato etogosabu chipara isato buna omo mca. Omo mca egasi yao no okorepresent. Korosia amachiko, e, na ko overside, e nero egasi etato, chigasi tato. Egento egetang'ani, twasabirwe chipaara, chipaara nkorete echire 27 ase Kitutu Central Ward. Kitutu Central Ward ne, ne, nebwate chipaara chire chinyinge sana. Igo chipaara echi iga 27 e nachikorete ase emiaka etato. Echi oroseti. Echi ndoseti, nkabeka omoromo. Chipara naigorete nechipara isano na chintabegeti omoromo. Chipara nchire ororo bono iga ntaigoreti ande ntabegeti omoromo. Chipara echi 27 ontebie ande abagochina emo chionsi kogenda kogenda, para gete nanyoroseti mwaka gete, para gete nanyoroseti. To isato.
Isato. Epara ya korwa Slaughterhouse egende Nyamiobo eche eche omoenga esoke Riomaache. Epara ya.

Nigo chipara noroseti gwatebire noroseti. Chipara noroseti 27. Amache bateba ng'a bitacho mbiyo emeremo basae mbabwati emeremo ng'aki gwakora ense emeyio ase obogambi bwao. Mbuya mono.
Chipa ya yoyo amache niroseti ya ebitacho kianda nabio twasabetwe nkabirua tokabirosia ebitacho ebi kianda ande nabo nkobinemu nchake egetacho ekemo nekiamatoke. nakeroseti, egetacho kende nekia bokendu, egetacho kende neria ria Philip, egetacho kende neria riomoyo, egetacho kende neria egeterere, moringate ebitacho ebio nabio biria ndoseti ase ewodi yane, nekende eria rionyegwa moino. Toroka rionyego roke igoro ya okorika okorika Kisii County. Abanto abaishimiwa baria basoete 2013 to 2017 naria babwate opportunity yokorika nario ecounty yaye nkorika. Bono mwandasantie amang'ana ya wage bill intugugu isato sa korwa 2017, amang'ana ya employment ntwanya korika, lakini ase ECD eh ntwakora chi replacement ibere eh ase Kiong'ongi na Kiamwasi igo ntwarika abalimu babere abayia eh igoro ye chinyagitari. Chinyagitari ninyigorete ase eward yane chi dispensary chinyia.

Natura gaiga ng'a abamura baito ba nyankongo ng'imba konyinyasore. Nasiche komanya ng'a abamura baito, inche nkorora abamura baito mbuya bare, lakini ere ateba ng'imba konyinyasore. Bono e rehab means ng'a egochi kori korera abanto rehabilitation, so that abanto aba baito babe buya bamanye ng'intoki bagokora. Eh, etobwate chi rehabilitation centre isato Kenya engima, Kenya engima including Kiagegi ya Kiamwasi. Eakiamasi yatumekire 28 million korosia eriapu eyio, igo abanto tiga gocha gokonya like abwo barwarete, okonyora omonto obere addicted okonywa saa zingine mono nere oyio, nonya na abang'ina aba okonyora omogaka saa Alright. zingine. Ok. Igo igo ogoteba ng'a abamura mbuya bare mbari konywa esore.
Inche nata getabu eke keria abeka ng'a niye bakonywa asore, timaeti ase ase bakobera Igo, orabanyore. igo mbari konywa.
Inche bono ntaranyora Eria bari. orokonywa eriap, eriapu Then, etoroseti, the next, eriapu etoroseti, ehe. eriapu etoroseti, eye inche tari amang'ana ya asore, Okay. eye nekoriapu ito iko ere eye eye ekobeka abanto ekorosia abanto babe buya, one. Egento egetang'ani, tikwanya konyora monto oseria nonya nomong'ina oitire omong'ina kabisa ase ati omong'ina omong'ina onya gotamera gochia erio apo inwe akobekwa. Alright, igo eRehabilitation Centre eri tari ng'a ne y'abanto bagotumeka ebinyugwa bi'ogotindia, nere mang'ana ande amang'ao. Ogotinda bwensi nokore iga abwo.
Lakini igo oteba abanto mbari gotinda mbuya bare. Ndagotebie ndigeria mbuna bakunyonya sore buna ateba ng'a bare nyankongo, nobanyore. Alright.
Tiga omo- omo- omorai Josiah ng'aki eh, eh, gakwa ribaga Igo- right of response. Eh, ngoteba iga rehabilitation centre eri tebwati gasi eri yaroseretigwe onye abanto bari buya tebwati gasi muna ngosoa nkonyechenchi ebe sort of a polytechnic abanto bakore egasi y'amaboko Alright, sante. Ah, ntagete twende ase omorai Eric. Omweshimiwa. Epointi eyio nkorende rioka iga ng'aki, eria fee nindoseti epolitekiniki kia mwasi ero nera abwo esenti eyio nere ero operational, abana mbaro ororo, abalimu mbaro kobundiswa bare ase epolitekiniki. Alright sawa.
Asante. Omoraiyo Eric, korwa ase chinkwana echi gekoma chikorerekana ng'a emeroberio ende egochakigwa ande ake okonyora ng'a tari meroberio abanainchi baganeti. Tibaite korwa ase oikaransete ekero okorigereria abaake okora korwa ase ward ya Kitutu Central. Exactly inki baganetie buna gwataarire okogania kwabo okoro nkorokia okonene kogochia gosoa bise otaete ng'a nokwo ogochakera? Mbuya mono, okogania kwa abanto ba Kitutu Central mono mono amaache number one. Etogosoma nonye ase ebuku ya Nyasae ng'a amaache nobo nobogima. Abanto ba Kitutu Central oende Nyanchwa oche Nyankongo oche Kiamwasi oende seito Iteresi mache taiyo abanto bakonyware amaya amache nare twabekerwe ye yomochaina amache aria abanto ebagopimerwa iruka abanto babwate chikoroba bono iga amache aria ebagopimerwa almost a week tokorigereria chinsoko chiaito koenda koenda chionsi pi, tosoe nyankongo etobwate amaache are amaya, tosoe soito igoro aria ase akorokwa ng'a Getenga, chitangi nchirochio chiagachire ibere, eyemo eye yagachetwe nomokansla okaroskerwa ng'a Thomas Oresi. Gese akarwete ororo emiaka yachiire. Etangi eyio nabo eteneine igo, amaache aria are gotangwa korugora aria are gocha mpaka asoe Nyankongo, aende getare moino, nabo agocha mpaka etauni aise kobwatwa buya, lakini maache aria tarabwatwa. Goise goeta koenda koenda, abanto baite bakorera amaache. Egento kende kia moimu

Aa, ase eke, onye nkoegwa ribaga ri'okogamba ase Kitutu Central Ward, ninchi korosia eplan y'okobwata amache. Like now, enagotebi ng'a chinsoko chinyinge, Mugaso, abanto nkobucha bare, lakini botuko amache aria agoiteka akora ki? Asoa ase orooche oronene agenda nyancha. Amache aria kang'u nabwate chitangi are oseiri, riria abanto bakoorire kobucha Mugaso, otapigwa akora ki? Asoa ase etangi. Etangeri y'amagopa mbwa amache ari a serve the whole of Kisii county. Mbuya gwatebire ng'a omonto ore bokamba nabo arakume. Nabo agokume yes. Ase engencho omokamba arwe bokamba bono iga anyore amache ari kagoiteka gochia inse are amarabu se atari kobekwa riogo iga agokume sana ng'a yaani amache aya agoiteka agenda abanto bakonyarigereria. Alright, asante.
Thank you ase omorai Samuel. Ee, omoraiyeria kiigo agoteba ng'a okogania okonene kw'omoakia ekura korwa ase ward ya Kitutu Central n'amaache. Korwa ase oikaransete ngwanchera rore nebirengererio ebio, gose koringana naye buna gwataarire, inki kere okogania okonene omochando omonene igaa n'ororio obwente gosonsorwa? Ee, omoraria, kera tokonakora chianalysis echi iga tindi gopinga kende kionde ekiaranene nabo ntakerora korwao. Lakini inche ekero nataarire ase ewodi eye, obomaene bwoka ewodi engima emechando teri amache, emechando iga ere oborai. Ekero obwate oborai obuya, naki nagotebia, nachakire teri nabateetie, buna omwana bodaboda nagendirie bodaboda naende nabeire etown, nanyorire amachando ya ewodi ya Kitutu Central koera. igetagete abanto ekero bagochorire bagonchora inche Samweli, egento ndakore neke? Nachiire buna bono nachiete nkarosia orooche rw'okoruku ri'amonda aa rinyankongo rore omoeri gochia aria ang'e na getare. Okorosi kwane orooche roria, tari enaimogete ekiara nchikorosie orooche inde naachaga ng'a nderosie orooche. Gose inche ekero ngochia gokwanera abanto tiri koimoka ekiagera ngochia korigia chikura, igo okonyora abanto mbatagete omonto bagokwanera. Ase ogoika obe tiyare gokwanera abanto, na abanto babe tiyare komanya mbabwate omorai okobategerera. Ekagera bakandangeria baganta ing'o omorai, twateemire, twarikire ebinto ebi iga, orooche rwasinyire. Nkababoria gaki inche nomwana bodaboda, naki ndarosie orooche oro? Baganteebia inchuo toikaranse tobeke ebirengererio amo. Goetera ogoikaransa koria twaikaransete nabaanto aba iga, ekaba raisi tokabwaterana, tokarosia orooche orwo okorokwa Riamonda obwate amarieta abe, Riamonda gose Rianyakundi. Igo ngoise korigereria ng'a emechando aya ekero okorigereria ng'a twateba naigwa bagona gososhana iga igoro ye rehabilitation. Tiga gochaka gochorwa gwatebe ng'a ekero nabe omogambi bono ninche nchorire na ninche ngokora ebinto nantagete. Yaya, ekero abanto bakobekereire aase, igo ngombete ng'a Nyasae kagwancha ngonchora bare. Egento egetang'ani ngokora, ntobwate abatuureti. Abatuureti nabaanto bare ase ekenyoro. Abanto aba bare ekenyoro, inki otakobaera ribaga naye bagoika ere bagotee inki kere ekenyoro? So that omane koreta abanto bao ne chinguru chiao moikaranse motumeke mokonye abanto aba. Ekiagera nagotebia omorari iga, ntobwate eproblem y'amache. Lakini ntobwate abande bachandegete eproblem y'amariogo. Toirane Nyakobari iga iga seito. Nyakobarire oborai iga, ntobwati sitima. Manya iga aa netaoni, lakini sitima teri nyakobarogora ase nare chisitima chitari seite eye, bakokumia ing'a netaoni tore sinki kegenderete. Igo bono into nanyorire ekenene emechando yaito, ebanto abatagete omorai bagoikera, bagoikaransa nere omo ntete gotebia omoraria obomanene bw'amang'ana, mechando tekoera, lakini abanyene nabakoyekora ekero baikaransete bakagamba nabarai. Alright.
Korwa ase ekaransete omorai Richard, Samuel iga agotebe ng'omochando noborai. Ee, Eric agoteba ng'a namache kurasu oikaransete. Omochando omonene ki toto sentro norori oyo omo MC ogochi gwakirwe ekurabwente gochakera korarigereria.
Omochando omonene noborai koru both igoro kadiri na nsa. Because ekero tobwate omoraai omuya gose tobwate good leadership, emechando eye tobwate emeeenge nabo tokonyara gosolve. Because Kitutu Central Ward ong'e egochora ng'a nki kere mochando na orori igo ogochora bakoorere, nigo ere emeenge mono. Igo tosa gotwara omoraai omuya na we have hope ng'a ntonyare gochencha ebinto bike. Is leadership. Sawa sawa. Asante. Mwanche omotegereri o Radio Ovuna 102.0 FM, naboigo omorigereria Ovuna TV tokogochera live korwa Damac Guesthouse,

Okorwanda ekerogo ekio boigo goetera ase ekiama kia UDA. Josia, Josiah Nyaata, iga akorwandera ekerogo ekio goetera ase ekiama kia UPA, na omoraiyo ase rieta Samuel Nyamari nere okorwandera ekerogo ekio goetera ase ekiama gia Progressive Party of Kenya, PPOK, aiga ase ewodi eye ya Kitutu Central. Igo tore live, inyore nabo gotoma amabori ao goetera ase sms 0706. 102.102 Nari ase page ya Facebook Radio Buna 102.0 FM Nabo egari Twitter nabo ogotoriikera Radio Buna underscore 102 Gose YouTube goetera Buna TV Nabo igontora iga na abategereri bare eyemo ase Mogada ma Guest House Kobande ribaga na barwo banyare koba bakoboria amabori abo Rakini kende totokoirana ase more abarai naende ase ensemo ya kabere chinkwana echi ekero ngochakamo naye Mweshimiwa Diuki Korwa buna abamokorwanera na baria obekerwe ekebe agenderete korwa ebirengererio biabo, ekoma chikororekana ng'a gati y'emeroberio mogochia mwachakia buna abarai na ebirengererio biaino, tari amagani y'abanainchi. Timaeti korwa ase oikaransete kwagambire emiaka eye etano, ebinto kwabete koba kogokora, nebinto biarenge ebirengererio biao, gose nabio biarenge amagani y'abanainchi buna bono batorera bire.
Mbuya mono, ndoche kweranire mpaki aria ase nachakerete goteba ng'a eh, buna chiwodi chitakeri chinyore ekit gie chibesa chiabo, chikonyara gokora kende, ekiagera bono iga nabo togocha ase ekenyoro, twateba egento getakeire neke neke, twaigwanana, like ekenyoro gete nkebwate enidi y'amache, ekenyoro gete nkebwate enidi ya yechinyagitari. Ekero tokogenda ase ase ecounty, kwanyora ng'a eproject eyemo mwasabwa, Ekenyoro keria giatigeire kegoteba egento keria mwaete totakerete chi chigori chiao chibesa nari chigopanga bono omaete ng'a kenyoro gete getagete gento gete giakorerwa.
Alright sawa The sawa. moment besa chitaiyo ase egori tokonyara gopanga na moikaransa totebe ng'a niki getagete gakorwe e onye oekete akorwe baadaye goetera eprogram ye county. So igo ogoteba ng'a ecounty nere ego dictate nki ewodi ekonyora? Nere good kiteji inki getakerekire igo odi alright.
But then I think buna aye omwemise nobweento kobatebia ng'a bono ee ntobwate emechando ABCD lakini oyo number A noro omochando omonene noro ntagete mochakeretwe. Ee, tokonyara gokora boigo ekiagera kera edepartment nebwate ayaye. Like bono ntobwate edepartment ya health, onyore ng'a eround eye. Mweshimiwa Eric ekero okobwate emicrophone. Ngete omosibwa wa Duke obaibe ira akabobisia ng'a eground yaria ebinto ngocha bire emeremo nkobarosia rinde chinyake tari nkobarosia rinde chipara goika aria kwanyora ng'a naende forces chinde nchiroche ngogotebia ng'a ase okorachake rani igaa timeti omwaki ekura korwa Kitutu Central ogotegererete ekero okoigwa amang'ana buna ayio ng'a kianda ake arakwegene ng'a ebinto ebi okomotebia ngochia ore gokora Onye egraondi kere buna omweshimiwa akonyara koba gakwerera. Mbuya mono ase ribaga eye ne etaoni yaito, naende Nyasae agatosesenia tokaba abanto tosaraundetie etaon. Ekero togoeta ase etaoni yaito ntobwate chi opportunities chinyinge ase abasae baito. Number one, aah, ekero tokorigereria iga Denmark gotiira mpaka rogoro, ase aria iga arenge bosa, lakini bono iga oise korigereria esitayeri ecounty ya gokora ebinto biaye iga aria na abanto baria emaete teri engiya, kwanyora omonto ochire oriire ribaga obekire econtainer ere bweka, bono tiga tobe open, obekire econtainer ere bweka. Ekontaina eye ribaga yare koriika abasae baito batato yariika omonto oyomo. Omonto oyo obeka ababi ebiosiki almost bine. Omoshahara oyo bwensi pi oyo nomonto ore ecounty naende oria omoshahara korwa raria? Korwa ase egeosiki. Egeosiki keria toise konyora ribaga central 14 etokobeka ng'a eside eye ntonyorere abasae batano from every polling station. Ekero twaire abasa from every polling station igo twamanyire kera enyomba ya Kitutu Central yanyoreire omwana ribaga etown ribaga togoisaransa totebe ng'a amabaga naro ecounty emiaka yaero etano buna omweshimiwa atebire ng'a amabaga taiyo ntu ntorasoa ntomaeti ntochi gosoa ekero twasoire ororo ntoteme koigora tomanye ng'a inki gekorete ki inki kere ase ecounty yaito Lakini ekero bagocha koong'a ribaga buna omo MCA o Kitutu Central, inche ninteme korigereria ecounty ime ari, nteme gokwana nabasae baito, ngende aria jobless corner, aria jobless corner abana baito mbaro basomete, lakini egento kiagerire bachire jobless corner nechigasi chiaborire. Omwana ochi kobera isiko origere eri, timbwati ase nkoenda. Bono babeire ng'e tokuoberia abana baria, ekero bagocha etaoni, Bachia korigereria ase bakobeao are omonto abeke nonya ne chinchugu, onyora ase taiyo. Onyore abagaambi aba baito bonsi pi bakorete ki? Ebairete obobaga boria. Bono abana baria batama, bachia goisara nsararia, jobless corner. Alright. Ekero ngochia ase morai Josiah, eh, ngoteba igo ogokora emeremo buna agent yokoira baria bakorigia emeremo ase chinse echi chia chia isiko buna bono Arabua, chinse echi chia Buarabu, Abwo ase abanto baito abange boboire ase engencho abana baito ba chirari baitirwe, abande nkorora tore nono ase emetandao, chibicha chigotara buna bagenderete gochandwa aria, ee, timanyeti omosae no omwaki ekora korwa Ketutu Central gotegererete ng'aki aratware oboremu ng'a igo ogochi komoira ase ore riata manyeti aase aigure ng'a abanto bakoenda bang'entwe gose bachie goitwa, abande toigwe ng'a bakoenda aria bachie konya kominyokania ne chise ise timaeti inki bagokora. Ng'aki aranyare koba gakwegena akomache korora ng'a otaete koira abanto babeke egesimo ime?
Yaya tari gochia aba igo, mostly nkoira abana ase chikambani. company nchibwati problem ase problem ere mono lakini ya eserekari nero yashughulikeire nechi ense ya saudia ase abaisikeri bagoenda domestic lakini mono engo deal na abasae baria bakogenda emeremo ase chicompany ase babwate terms and services chingiya. igo there is no problem. Alright.
Mweshimiwa Duke nateba ng'ai nemeremo oragenderere gokora buna ogenderete gokora iga, you don't need koba omo mca omanye konyekora. Eeh.
Bono egento ndamoerese, egasi eria yaito ogenka Safaricom, ntobwate super agent na eagent enke. Bono iga ngopareti buna eagent enke, lakini nchise koegwa chinguru. Buna omoemsie, ngochia mbe super agent, nabo nkonyora ribaga riokuoyia emeremo bono nche bwieka korwa chikambani chiri direct. Tindi gochi gotegemea bono the baria ba Nairobi middlemen. Ok. Ee.
Nki otaibera esiri eyio omweshimiwa aria buna konya aro erinde mokonye abana baito? Omweshimiwa ninyegenete ng'a buna abeire omoemsie, nabo arabasabe gotaichia entunda achiire ense ya Dubai, gose gochia abwo. Lakini rende, neria atabwati abanto baye at heart, iga akogenda okora ebinto biaye kando, tari gokora research ng'a ng'aki, ng'ai torabeke abanto baito barose chibesa ase chinse chiria. Okay. Ee.
Alright, Mweshimiwa Eriuki, you have a right of response. Igo kare kwebacha iga bonkunyu nkunyu, gwasoka Dubai and ake totebie ng'o. Ekero okoenda Dubai, toigochiera risakara goika passport yao yakomouri. passport yane nabo nkonyereta arigererie ng'a nanya kogenda Dubai nanya kogenda chinse chia isiko inche nanya kogenda nse ya isiko noo ndege iga gokorera abanainchi baito egasi ase Kitutu Central ward. Alright, asante.
Ekero ngocha asore morai Samuel, eh, esewage nere egari daraja mbili and ake. etari engiya, nonya ase amazingira, nonya ase eafya y'abanto baito. Timeti aye kwarorire omochando oyio naye nobwate richibu. Ee,
omoraria ekero narenge Radio Vuna, nkagete ninche omotang'ani nakwante igoro ye sewage. Ne emechando ye sewage, teri mechando erarokwe ng'a nemechando ekotigerwa omoae musiebwe eka. Bomaete Kitutu Central ne town. Ekero nkanyora ng'a Kitutu Central ere town, egasi y'omo MCA nogokuura. Akuure bakaboria egavana ng'a amaene gavana noe ore etown igaa, na etown iga ere esaregete. Ntaete origereria igo ng'a ntaete goteba emechando ekero ore ng'a naye omo MCA bw'ase ayuo, naende noikaransete egari ase egavana. n'egavana noa bw'ikoroka nyomba omanyete yare gotoka ng'a ecounty assembly teri ase ase eward yaito na twacha gotwara emechando tiga ndue omofano omwororo oroche abanto baria bonsi bagochi gochorwa bonsi pi bagochi koba abagambi bagocha igo bagochi gocha seitae town nekere bagocha seitae town yaba ere etown ne chitown chigotwara chigasi igo ng'a nabo okobaboria ng'a ebagocha etown ere enchafu. Iga egento egetang'ani tokorakora ekiagera nere etaoni enene ya Gusii goika tosibie etaoni yaito. Igo ng'a omoemusia bw'etaoni nabwenerete komanya ng'a nabwate chinguru chi'okorwanera etaoni na onde abe supported n'abagaambi bande. Lakini ekero okonyora ng'a stiri omogaambi oyo ochorire etaoni nkorera are na nere etaoni baka egavana eno, igo toigweti ng'a bairanire ase egento keria natebete ng'a Emechando yabo ere obogambi, ere omechando korwa ase egavana, iga ere emechando ko oche bake abe musie baye, emechando kira obogambi bogenderete, ekiagera erio tiare gotoka ngochi reserve nari kwacha ati ase igwechi ete rochigu, lakini nese igwechi ere ochigu, ere etaoni ase kera omonto agoeta. Iga apart korwa naroche gokagera ng'a omoe musie bwe bono iga emechando ndarue ndatebe ere ase omoe musie oito, iga agochorwa ogenda. Omanyete ekero biakong'ire okoirana ase abaaki ekura, kwabateebia ng'a ninwe more chinguru, gaki aye gesi nachiete emechando neye, kwana koraba akoirana. Nari na risuari, Onye ndibairanire na ngansa chinde ntwabaruta amagena moono, iga egento ki natebera ng'a inche Samweli emechando narealize-ri, na omoyo mosie, gose nabagambi bagochorwa, bagenda. Biba, keri inche nkona goteba naende naki okwo buna bono inche tindi ogochia egento torabune nabaanto baane bakong'akera chikura,

Ndore Mweshimiwa Samuel Nyamari okoronda ekiama ekio ekero gekigwetera ase ekiama gia Progressive Party of Kenya. Tokwenda ase omotimoko bwe chitageka ibere erinde tonyare koba toko soa ase chiduka koruga aria ase estudio. Ekero nkoirana igo nkoirana kobogoria amaborio ao igo aria mwatomire gwetera 0706102102 ntonyare koba tokonyarigereria. Naboigo ngochakera iga iga baria bare ase ehall eye onye kobwate riborio. Igo mokonyara koba mogotena abatato batato mogocha iga bosio bw'ekamera, mwaboria amabori aino, mwanyara koba mogoikaransa erinde abaraiyo abanyare koba bakoiraneria. Inche okorokigwa Nyachae Brian korwa Radio Buna 102.0 FM, tore nase estudio ase omotimoko bwe chidakika ibere iga, erinde tomanye koirana aka iga Denmark Guest House kogendererana ne chinkwana echi.